ווען איך זאג עולם גולם מיין איך צו זאגן גאנץ אמעריקע און מסתם אנדערע לענדער אויך אבער איך קען נישט קיין לענדער אויסער אמעריקע און דריי גאסן פון היימישע אידן אין לאנדאן. דער איד, לאמיר אים רופן רבי ראובן, קומט אהיים צו זיין ווייב און זאגט wow ברוך השם פון היינט און ווייטער אלע פראבלעמען אוועקגעגאנגען, כ'רעד אלע געלט פראבלעמען. און איך האב געהאט די זעלבע שאלה דעמאלטס ווייל ווען איך בין אריינגעגאנגען צו דעם אנדערן קלייענט וואס איך בין געזיצן א יאר פארדעם און ער האט מיר דערציילט די זעלבע זאך,

גוט געלט, מיטן געלט מיידן חיים עקשטיין, שלום עליכם חיים. עליכם שלום ר' פנחס, וואס מאכט מען וויאזוי געווען די לעצטע וואך? ברוך השם זייער גוט געווען, און ס'גייט נאר ווערן בעסער, איז אזוי ווי די ניגון הידיעה וואס דרייט זיך ארום אין די לעצטע תקופה. בעסער און בעסער און בעסער.
בעסער און בעסער.

אויף די צווייטע אזוי די האטליין איז געלאנטשט געווארן, און דא ביי אונז אויף קול מבשר, אדער דארט אויף קול מבשר, ווענט זיך ווי די ליסענער הערסט עס, איז עס נאך איינס פון די סעריע, אבער אונז האפן מיר דא אינמיטן א מיני סעריע וואס גייט באשטיין פון דריי חלקים, ווי יא חיים האט געמאכט פאריגע וואך, די דריי עמודים פון סוקסעס, השלושה עמודים הצלחה עומדת, די פאריגע איז געווען

איך ווייס וויפיל מיינע הכנסות זענען, איך ווייס וויפיל מיינע הוצאות זענען, און איך מאך זיכער אז מיינע הכנסות זאלן זיין נישט ווייניגער ווי די הוצאות. דאס איז אין איין ווארט באדזשעטינג. אקעי.
אקעי פיין. סאו אונז קען מען שוין די טייטש פון באדזשעטינג, אבער איך האף אז די חידוש איז גרעסער ווי פשוט טייטש פון די ווערטער. סך גרעסער. נישט נאר ס'איז גרעסער, נאר פשוט באדזשעטינג וויאזוי די עולם גולם רופט אן באדזשעטינג, און איך זאג עולם גולם מיין איך צו זאגן גאנץ אמעריקע און מסתם אנדערע לענדער אויך אבער איך קען נישט קיין לענדער אויסער אמעריקע און דריי גאסן פון היימישע אידן אין לאנדן סאו לויט וויאזוי די וועלט קוקט אן באדזשעטינג וואס איך זאג נישט אז ס'איז שלעכט אבער ס'איז א זאך וואס אין מיין עקספיריענס פון מער פון צוואנציג יאר ארבעטן מיט היימישע אידן ארבעט עס נישט, און איך בין א גרויסע חסיד, אויב דו ווייסט נאך נישט ביז יעצט, איך בין א גרויסע חסיד פון זאכן וואס ארבעטן, און איך בין א גרויסע מתנגד פון זאכן וואס ארבעטן נישט, און ווען א זאך ארבעט נישט האב איך ליב צו זוכן זאכן, נישט איך וויל עס נישט טון, און איך האב ליב צו טרעפן א איידיע וואס עס ארבעט יא, און עס האט מיך געדויערט זייער זייער לאנג, אסאך קאפ ווייטאג ביז איך האב אנגעהויבן צו כאפן וואס א היימישע איד דארף טון וואס ביי אים זאל עס יא ארבעטן. אקעי סאו לאמיר אנפאנגען אזוי ווי יא חז ל טון אסאך מאל מיט די משל ווען מען הייבט אויף פון סוף נאר מען גייט נישט צוריק צו אנפאנג, יעצט וואס ארבעט נישט? נאכדעם וועל איך דיך פרעגן וואס ארבעט יא. יא מען מוז קודם רעדן וואס ארבעט נישט כדי צו פארשטיין וואס ארבעט יא. יעצט לאמיר רעדן וועגן אלגעמיינע בודזשעטינג וויאזוי ס'גייט נארמאל צו א בודזשעט. א מענטש קומט אריין צו א פיינענשל פלענער און ער קומט אים זאגן, קוק אן, כ'וויל האבן א בודזשעט, איך וויל פארשטיין וויאזוי ס'ארבעט מיין פיינענס, אדער כ'מיין ס'קען זיין א איד און ס'קען להבדיל א גוי, נישט קיין חילוק ווי ער קומט אריין, ער גייט גלייך אנהייבן מיט נומבערס, ער גייט אנהייבן צו קוקן, לאמיך זען וויפיל דיינע הוצאות זענען, לאמיר זאגן זען וויפיל דיינע הכנסות זענען. סך הכל דאלער, סך הכל בייס, ס'שטימט נישט.
ס'שטימט נישט, וויפיל פעלט, אקעי. עפעס געמאכט ס'זאל יא יא שטימען, אה ס'שטימט ס'שטימט און מ'קען אוועקלייגן אזויפיל געלט, גיי פאנג אן אוועקצולייגן פאר חתונה מאכן בלאַ בלאַ בלאַ פארוואס דו גייסט אוועקלייגן, און יעצט ס'שטימט, דער איד, לאמיר אים רופן רבי ראובן, קומט אהיים צו זיין ווייב און זאגט wow ברוך השם פון היינט און ווייטער אלע פראבלעמען אוועקגעגאנגען, כ'רעד אלע געלט פראבלעמען, אונז האמיר א בודזשעט, און ער פילט זיך גוט, ער איז אפילו געגאנגען צו געוויסע געוויסע ארגענעזעישאנס וואס האבן אים ענקארעדזשט מען מוז האבן א בודזשעט און איך בין איים אלל פאר איט מ'מוז טאקע האבן א בודזשעט אבער דא קומט אריין די פראבלעם פֿופֿצן מינוט נאכדעם וואס ער האט ערשט דערציילט פאר זיין ווייב די טעלעפאן קלינגט. ווער איז אויף די אנדערע זייט? ווער איז אויף די אנדערע זייט? זיין יונגל יענקעלע'ס רבי.
וואס וויל יענקעלעס רבי? יענקעלעס רבי זאגט, טייערע רבי ראובן, אונז האבן מיר אלעס אין די וועלט פרובירט צו העלפן יענקעלע מצליח זיין מיט די לימודים, אבער ס'קוקט אויס אז כדי צו קענען גיין ווייטער מוז מען דינגען א פרייוועט רבי. און דאס איז נישט געווען. און אויב גייט מען דאס נישט טון, לכאורה גייט יענקעלע ארויספאלן פון די לימודים פון חדר. יעצט, דאס איז נישט געווען אויפן טיש ביי די מיטינג מיט די פיינענשל פלענער. סאו וואס גייט יענקעלע וואס גייט ראובן ענטפערן פאר יענקעלע'ס רבי? מוריני ורביני אנטשולדיגט ס'איז שטימט נישט מיט מיין בודזשעט. דאס גייט ער ענטפערן אדער וועט ער זאגן וואטעווער איט טעיקס? כ'האף ער גייט אזוי ענטפערן וואטעווער איט טעיקס. מ'האט נישט קיין טשענס מיט יענקעלע'ס הצלחה.

אז ראובן האט באצאלט הונדערט פֿופֿציק דאלער א שעה צו זיצן מיט דעם גרויסן עקספערט וואס האט אים געהאלפן מאכן די בודזשעט האט ער גענומען בעיסיקלי הונדערט פֿופֿציק דאלער און אריינגעווארפן אין גארביטש.
ס'איז נישט דא קיין בודזשעט וואס זאל מען טון? קעי. גייט דורך נאך אביסל צייט און ער באקומט נאך א טעלעפאן קאל און דא איז עס פון זיין טאכטער'ס טיטשער. זעלבע זאך? ניין, דא אויף א אנדערע וועג. קע, דא דארף מען קויפן דאס, דא דארף מען קויפן יענץ. נאכדעם האט ער געקאלט, ווען ער האט אנגעהויבן רעדן האב איך שוין גראד געוואוסט אז דא קומט נישט גוטע נייעס, די ניגון איז נישט גוט געווען. אקעי. סאו וויאזוי גייט.
איך וועל דיר זאגן, איך בין נישט זיכער ס'איז נישט גוטע נייעס, איך האלט אז ס'איז יא גוטע נייעס, מ'האט געטראפן א עצה יענקעלע זאל מצליח זיין. אמת, יא, גערעכט.
צו ס'איז א גוטע נייעס פאר די פיינענשל פלענער? ניין. סאו איך וועל דיר אויסזאגן א גרויסע סוד, אז ווען איך בין אריינגעקומען אין די ביזנעס האב איך אסאך אסאך עוסק געווען אין בודזשעטינג, ס'הייסט איך רעד דא פון בערך טווענטי פלאס יערס אגאו האב איך אסאך עוסק געווען אין בודזשעטינג, און איך בין געזיצן מיט אידן און איך האב זיי געוויזן, אויפמערקזאם געמאכט אז מען דארף טוען א בודזשעטינג, און איך האב זיי אויך געמאכט זייער בודזשעט, איך האב איבערגעגאנגען זייערע פיינענשעל סטעיטמענטס, זייערע זייערע בענק סטעיטמענטס, זייערע קרעדיט קארד סטעיטמענטס, און און און און די קעש וואס מען געבט פאר די גויטע צו קלינען, און אלעס אלעס איבערגעגאנגען, און. כ'האב געמאכט הערליכע הערליכע באדזשעטס, איך בין געווען פראוד וואס כ'האב געטון, ביז. ביז? איך פלעג זיצן מיט קלייענטס איין מאל א יאר, איין מאל אין צוויי יאר, און איך קום אמאל אריין צו א קלייענט, און איך זאג אים נאך צוויי יאר, נו וויאזוי גייט עס מיט דיין באדזשעט, וויאזוי ארבעט זיך אלעס אויס, כ'האב געמיינט ער גייט מיר אפירנעמען זיין באדזשעט און ווייזן, wow חיים שקויעך, מיר האבן געזען, ער האט מיר מסביר געווען, אז ס'האט, ער האט עס געטרייט צו פושען פאר בערך זעקס חדשים, און נאך זעקס חדשים איז עס, ער האט שוין נישט געקענט ווייטער. פארוואס? ער האט געהאט זיין סיפור פארוואס. דארף ענק נישט זאגן זיין סיפור ווייל דו האסט דיין סיפור. אקעי, סאו, די, די, די חשד ביי מרגי איז די גאנצע ענין פון בודזשעטינג, אדער דו זאגסט אז בודזשעטינג ווערט נישט ריכטיג געטון, ווייל די וועג ווי דו האסט עס אויסגעלייגט,

בודזשעטיג בכלל אויף די אויערן. אה, פרעגסט גוט, פרעגסט גוט, און איך האב געהאט די זעלבע שאלה דעמאלטס, ווייל ווען איך בין אריינגעגאנגען צו דעם אנדערן קלייענט וואס איך בין געזיצן א יאר פארדעם און ער האט מיר דערציילט די זעלבע זאך, און נאכדעם די דריטע די פערטע די פיפטע זעקסטע ביז אקטאבער צוואנציגסטע, וויל איך אנהויבן צו זען עפעס איז ראנג דא, פארוואס לייג איך אריין די עפערט אין דעם, רוב מאל האב איך נישט געבעטן קיין געלט פאר עס ווייל איך פלעג מאכן געלט דורך פארקויפן לייף אינשורענס פאר די מענטשן, אבער פארוואס לייג איך אריין די עפערט פאר עס נאמבער וואן, און נאמבער טו עס איז. פשוטע שטיסען, וואס צו וואס, פארוואס, וואס מאך איך משוגע מענטשן, ס'ארבעט אז ארבעט, ס'ארבעט דאך נישט, מה הועילו חכמים בתקנתם, ס'האט מיר געדויערט זייער לאנג צו כ'האב מיך געטראכט וואס קען מען טוהן, ביז כ'האב אנגעהויבן צו כאפן. עד כאן די ערשטע חלק פון וואס ס'ארבעט נישט. קארעקט. יעצט קומט מען צו צו וואס ס'ארבעט יא. צו וואס ס'ארבעט יא. אבער פארדעם, פאר אונז גייען מיר צו וואס ס'ארבעט יא, כ'האב אנגעהויבן צו כאפן אז די יסוד פון די בודזשעטינג פון די אלגעמיינע וועלט איז געבויעט אויף א זאך אז די נאמבער וואן זאך פון די מענטש איז די געלט, די בודזשעט, און סעקאנדערי איז אלע אנדערע זאכן. אזוי ווי אזוי ווי למשל חזל זאגן בחום אוידיך אם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו, אקעי, סאו די גייסט צו א טיפיקעל גוי און די זאגסט אים ביסט עלטער געווארן, דארפסט חתונה האבן, דארפסט אנהייבן צו בויען א שטוב מיט קינדער, דארפסט אנהייבן צו טון זאכן, וואס איז די ערשטע זאך וואס ער גייט ענטפערן? לאמיך גיין טשעקן מיין בודזשעט. יא, לאמיך זען צו איך בין פיינענשעלי. רעדי פאר עס. יא.
אקעי?
און ער זעצט זיך אראפ ווען ער האט שוין חתונה געהאט, זיצט ער נאך אלץ מיט די פיינענשעל פלענער פאר יעדע קינד, און פאר, אלעס איז אויסגעפלאנט, סאו עס קומט אויס אז די נאמבער וואן פריאריטי פאר די מענטש איז בודזשעט, נאמבער טו לעבן. יעצט, א היימישע איד לעבט נישט אויף די וועג על פי רוב. ער לעבט אויף די וועג פון מאן דאיוב חיי יאהב מזונו. עס האט א סטראקטשער. דער אייבערשטער וועט העלפן, ס'וועט קומען, און דער אייבערשטער העלפט טאקע פאר יעדן איינעם אויף זיין וועג. אסאך מאל מוטשעט מען זיך מער, אסאך מאל מוטשעט מען זיך ווייניגער, אבער דו קענסט נישט זאגן א מענטש וואס האט אזא מין לעבנס לייף סטייל, א לעבנס שטייגער פון פון פון מיט א מינע פון בטחון פון טוהן וואטעווער איט טעיקס צו העלפן פאר די קינדער, צו טוהן וואטעווער איט טעיקס נישט צו עובר זיין אויף א לא תעשה פון די תורה, טוהן וואטעווער איט טעיקס צו טוהן אלע אלע אלע רמח מצוות, אזא מענטש קענסט נישט זאגן פאר די מענטש אז די נומבער זאך די וואן זאך איז בודזשעטינג, ס'קומט פסח וואס ווילסטו כ'זאל גיין מיט מיינע קינדער מיט צוריסענע שיך? כ'קען נישט אנשען מיינע קינדער. וואס זאל איך טון? סאו וואס יא?
סאו וואס יא?
סאו דעמאלטס האט מיך דער אייבערשטער חונן דעת געווען אז די וועג, און ס'איז געקומען, איך קען דערציילן א לאנגע סיפור וויאזוי דאס איז געגאנגען און איך גיי אריין מער אין דיטעלס אין דעם ספר, אבער אבער דער אייבערשטער האט מיך חונן דעת געווען א וועג אז מען דארף אנהייבן צו טון ריווערס בודזשעטינג. באמת קען מען אריינגיין אין א מורא'דיגע אריכות אין דעם און אין די בוק בין איך זייער שטארק מאריך אויף עס, אבער אויפן שפיץ גאפל וואס דאס מיינט איז אז א מענטש דארף קענען נעמען זיין זיין סעיווינגס און דאס קודם אוועקלייגן. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער וואס איך זאג איז אזוי, אז ווען דו האסט א געוויסע הוצאה, גיי אינטערוויו מענטשן וואס זיי האבן פרנסה. כ'רעד נישט יעצט מענטשן וואס לא עליני ולא עליכם, זיי האבן נישט פון וואו צו דעקן זייער בודזשעט, לאמיר רעדן פון מענטשן וואס זיי האבן פון וואו צו דעקן זייער בודזשעט, אקעי? פרעג זיי וויפיל געלט זיי מאכן, און פרעג זיי וויפיל זייערע הוצאות זענען, איך רעד נישט יעצט פון קיין מסודר'דיגע מענטשן, וועלן זיי דיר זאגן, איך האב נישט קיין אהנונג, איך האב נישט קיין אהנונג, איך ווייס איין זאך, מיינע הוצאות סוף חודש זענען געדעקט. וויאזוי?
דער אייבערשטער העלפט. און ווען דו פרעגסט אים וויפיל געלט ער פארדינט פון זיין ארבעט לאמיר זאגן, לאמיר זאגן ער ווייסט וויפיל זיין פעיראל איז, וויפיל זיינע וועידזשעס זענען, און רוב מאל גייסטו זען אז זיין אינקאם איז ארויפגעגאנגען אזוי ווי זיינע עקספענסעס זענען ארויפגעגאנגען. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, ס'איז נישט די פשט אז ווייל ער האט אזא אינקאם קען ער עפארדן אזא עקספענס, נאר ווייל ער האט אזא עקספענס האט ער אזא אינקאם. אהא, סאו דאס טרייבט אים. דאס טרייבט אים.
דאס טרייבט אים אויף אווערדרייוו, כ'רעד יעצט א ריספאנסיבל מענטש, ער האט אונטערגעשריבן א קציבה, ער וויל זיינע קינדער זאלן זיין מסודר, ער וויל קעיר האבן פון זיין ווייב און קינדער, לעבן ווי א נארמאלער מענטש, וואטעווער, קאווערן זיינע עקספענסעס, די אינקאם גייט ארויף צו קענען קאווערן זיינע עקספענסעס, אז דו גייסט אים געבן נאך צען טויזנט דאלער א יאר עקספענסעס, ס'דא אויסנאמס, באט אסאך מענטשן, הי איז גאנא פיגער איט אוט.

איך האב זיי געליינט ערגעץ דא גרויסע עשירים וואטעווער האב איך מיר געווער וואס די סוד פון הצלחה איז אז זיי האבן גרויסע משפחות זיי מוזן זיי מוזן סאו ער מוז איינמאל די מוזט ווערן קריעטיוו צו קענען פארדינען לאמיר זאגן צוויי הונדערט און פופציג דריי הונדערט און פופציג טויזנט דאלער א יאר ווייל די מוזט די זעלבע קריעטיוויטי איינמאל די כאפסט עס אויב די האסט צוויי צוויי אונסעס שכל כאפסטו אז מען קען אויך מאכן צוויי א האלב מיליאן דאלער מיט דעם. סאו לאמיך עס פלעין טוהן צען מאל אזוי סאך. אויב ווילסטו מאכן דיינע פופציג טויזענט דאלער א יאר און די ווילסט קיינמאל נישט זיין קריעטיוו וועסטו טאקע דיך מוטשען אבער די אינגערמאן האט יא געוואלט קאווערן זיין בודזשעט נארמאל האט ער געמוזט מאכן מער געלט איז ער שוין אריין אין די שוואונג. אקעי סאו זייער אינטערעסאנט הנחה. אקעי יעצט קום איך צו סטעפ טו. וואס איך זאג פאר די מענטש איז אז סעיווינגס דארף אויפהערן צו ווערן א לאקזשערי זאך, סעיווינגס דארף אויפהערן צו ווערן א זאך וואס מען טוט ווען מען האט איבעריגע געלט, און סעיווינגס דארף ווערן די ערשטע עקספענס וואס איז דא אין דיין בודזשעט. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, איך רעד נישט יעצט פון מעשר, איך רעד נישט יעצט פון די בעיסיק זאכן וואס מען דארף טון הלכה'דיג, איך רעד יעצט פשוט אלס עקספענסעס, פאר דו צאלסט דיין לעקטער ביל, פאר דו צאלסט דיין מארגעדזש, פאר דו צאלסט דיין דיין דיין דיין טעלעפאן ביל, די ערשטע זאך האסטו א עקספענס פון סעיווינגס, פון אוועק לייגן געלט, וויפיל? דעם גיי איך שוין אריין אריכות אין די בוק וויאזוי, כ'גיי שוין אריין אריכות מיט דעם מיט דארט אויך, איך גיי נישט יעצט אריין גיין אין די אריכות, אבער בעיסיקלי אויב א מענטש קען זיך קאנווערטן זיין בודזשעטינג וואס איך רוף ריווערס בודזשעטינג, סאו יא, נו, עני ענדיג די פוינט? דעמאלטס קומט אויס און פארשטייט זיך עס איז נאך דא אסאך דיטעילס צו די סיסטעם אבער ס'קומט אויס אין אנדערע ווערטער אז די די די איך לאז דיך לעבן וויאזוי די לעבסט ביז יעצט איך מיש מיך נישט אריין אין דיין בודזשעט גיי אן ווייטער איך טראסט דיך איך זעה פאר די לעצטע צען פופצן יאר פלאס האסטו געקאווערט דיינע עקספענסעס יעדע חודש קאווער עס ווייטער טו מיר אבער א טובה רוק מיר אראפ א טויזענטער פאר אלעס. סאו די מאכסט די אוועקלייג די מאכסט איך מיין לויט ווי די שטעלסט אוועק ווען שטעל מיר פאר דאס איז אויפגעבויט יא אין די בוק איז אז אוועק לייגן געלט איז א מאסט און איינמאל ס'איז א מאסט הערשט זיך דיך אריין צו געבן. יא אבער נישט און סיי ס'איז א מאסט און סיי מוזט עס אנרופן עקספענס ס'מוז זיין דיין ערשטע עקספענס און מיט די גרעסטע רשות נעמט מען צו פון דיר די עקספענס ס'איז נישט א עקספענס וואס שיקט דיר א ביל מיט א טערטי דעי גרעיס פיריאד וואס דו קענסט באצאלן דרייסיג טעג ארום זעכציג טעג ארום דיל מיט די בילס. קען זיי בעטן א עקסטענשאן, אבער דאס נעם אראפ קודם,
און נאכדעם גייט מען אריין באריכות אין די בוק ווי וואס צו טון מיט די געלט, וואטעווער, דאס איז אלעס שוין אריכות, אבער דאס איז איין יסוד וואס איך בין הונדערט פראצענט קאנווינסט, איך האב נישט קיין ספק אין עס, און ווער ס'וויל זיך טענה'ן מיט מיר, איך בין גרייט צו הערן א ארגומענט פאר פארקערט, אבער איך בעיני ראי' סי צענדליגער סיטואשענס אדער אפשר אפילו הונדערטער סיטואשענס, און בדיעה ועובדה אויך, וואס דאס איז א עקסטערע שמועס פאר זיך, וואס איך האב געזען וואס ס'ארבעט און וואס ס'ארבעט נישט, און איך רעד נישט פון קליינע פארדינערס, איך רעד, איינער וואס איז א קליינער פארדינער איז איז אין א גרעסערע פראבלעם, אבער ער קען עס אויך טון, און און פאנג אן מיט צוואַנציק דאלער א חודש, הונדערט דאלער א חודש, וואטעווער איט טעיקס, די גרעסערע פארדינער זענען נאך סאך מער אין די פראבלעם, ווייל אויב זיי גייען דאס נישט טון, גאראנטירט זייערע עקספענסעס גייען ארויף גיין זייער שטארק, און ס'גייט זיי גייען זיך ווייטער טרעפן אין די זעלבע זאך וואס זיי האבן זיך געזען ווען זיי האבן נישט פארדינט שיין, סאו אויב די טוסט עס אויף די וועג האסטו א טשענס בעזר השם צו האבן א בודזשעט וואס ס'האלט זיך, א בודזשעט וואס ס'ארבעט, און די קענסט אויף דעם בעזר השם בויען אויכעט.
זייער א שאק אן אומאן אומאן פאר די אויספיר און אקעי איי געס מען דארף לערנען צו הערן מער באט די עיקר די אומאן יא וואס מען רעדט די זאל האסטו אוועק געשטעלט ס'הערט זיך סכנה'דיג און עד כאן ומבית. עד כאן עמוד ב', און נאכאמאל די נאמבער פון די האטליין אויב די ווילסט, איך מיין אז די געדענקסט עס אויסענווייניג ניין? לאמיך טרייען, עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו טו וואן טו, זאג מיר אויב איך בין גערעכט. יא, עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו, איך מיין די קענסט עס שוין בעסער ווי מיר אפילו.
האמיר אוועק געשטעלט דא צוויי עמודים, די ערשטע עמוד אז מען זאל טוהן וואס מען איז טעלענטעד, וואס מען איז נעטשערלי גוט מיט, וואס ווי מען איז אינדערהיים, צווייטע עמוד איז ריווערס בודזשעטינג אז אוועקלייגן געלט איז אן עקספענס און א מאסט עקספענס און די ערשטע מאסט עקספענס שלושים דאס איז די איין אמער צוטיילט זיך אין דריי נקודות יא קלארקייט א גרויסע שכוח חיים. בעזר השם אז דער באשעפער וועט געבן געזונט און לעבן וועט מען נעקסטע וואך רעדן פון דעם דריטן אמט.